Gün ýüzüňiz haýyrly bolsun. Biziň hostelimiz ine şu ýaşyl bina, sary ýaşyl. Daşda göremem, şular ýaly. Hostel bir hepdelik tutduk. Günlük 10 dollar töwerekden. Ýene 5 gün ýaly wagty galdy ýöne. Bu gün aýyň 17-si. Ema bilen tanşamyza sekiz ýyl bolýar. Şoň şanada şo bir ýerden ýadadyk, başga bir ýere gidip göreli diýip. Başga bir şäherlere deňemäge barýas. Google-dan zatdan bakyşdyrdym, seretdim. Hongjary my şolar ýaly häzir adyny täzeden görüp aýdaryn.

Şu wagt bas terminala geldik. Lutum şäherine gitmegimiz gerekdi. Şu ýanky Pankor adasynyň ýanjygyndaky. Oňa çenlem dört sagatlyk ýoldy. Häzir biletleri göreli. Behind there. Oh, here. Number five, right? Number five, yes. Okay, thank you. Thank you so much. Lumuta çenli biletimizi aldyk. Jemi 61 ringit boldy, ýagny 30 ýarymdan atdan düşdi. Awtobusyň içeri gowy eken.

Şu stansiýanyň aýakgabyna barsak, gapysy gulply. Kelläm ýaly gulp bar diýýär. Bir ýerlere geldik. Bir ýerlere geldik. Lumut diýen ýeri. Näme Lumut Town bolýamy bilemok. Belki Lumut Town, Lumut City diýer ýala gadäl bäri. Iki-üç dana köçesi bar. Şu Lumuta degişli. Ýadyma düşenok. Men saýawanyň peýdasy degjek ekeniň. Ne galdy diýdiňmi? Hytaýdan alyp gaýdan saýawan. Hytaýda KFC bar diýýär, McDonald's. Ýok, KFC bar, Pizza Hut bar. Pizza Hut-a gitsegem bolýar, KFC-ä gitsegem bolýar. Bärde Perri göreli, bar bolsa gämi bilen gideris. Eger-de ýogam bolsa, onda wagty geçen bolsa-da, indi agşam alty bolup geçdi. Wagt gutaranam bolsa, Bärde bir at ýazypdy, berki ýerden ýöräýer. O, bu köçe owadan ekeni. Bir geçip göreli. Pizza Hut diýýär, biz ony gözläp gelýäs. Pizza Hut-a tapmadyk. Domino's Pizza bar. Eda ýapyk dur. Indi öňümizde KFC görkezýärdir. Haýsy tarapda göreýin bir münçik.

Lumut. Häzir bu Lumut şäherçesimi şo ýerine geldik. Şeýle-de deňiz. Ýalňyşmasam deňiziň ady Andaman eken ady. Şu deňiziň ady Andaman. Bu garşymyzdaky bir kiçiräjik ada. Edil ol ada gitmeris. Bu duran ýerimiz ýarym ada. Ýöne şuň aňyrsyny şeýle aralykdan gämide gidip, ol aňyrsyna geçsek, bärden şu wagt görünmeýär. Uzagrakda brat Pon Pankordymy? Pankor adasy bar. Ýalňyş ýazan bolsam aşakda düzederin. Gidibilsek häzir gideris, bolmasa ertir ýedene çaglar gideris. Keýsler geldi, keýsini göreli. Biziň dilimizde gämi duralgasydyr-la. Port diýjegimem bilmedim, station diýjegimem bilmedim. Biziň dilimizde gämi duralgasy. Şeýerik geldim şu wagt.

Lymut terminalyň gapdalynda şo içindäki hajathanasy howlup, gysylyp şeýle bäş sagatlap awtobusa oturdym-da atym şeýle. Teňňelemime çen hatda şu jübimde gaçyp galmasyn diýip sumkamyň jübüsine saldym-da Heýambaň ýanyna goýup gaýtdym, häzir gelerin diýip. Bärik gelip görýänem welin tölegli-ä ýaňky aýakgoluň giriş tölegli bir ringitden. Ondan ýaňky oturandan soradym häzir men diýdim bärden. Toňkara gitjek. Pankormy, ponkormy adynam doly ýalňyşmaga başladym. Şo pankora gitjek, soň şoňa gitjek wagtym men saňa getirjek. Arkaýyn ol girip çykaýyn diýsem, Bor, bor arkaýyn giriber problema däl diýdi. Getirmeseňem problema däl diýdi. Dogrusy bu Malaýziýa, Kuala-Lumpurda tölegli hajathana görmäne Memmet Mut diýýär meň garanyma. Mut ulanylýar. Edil şu ýerde Lumutda birinji gezek tölegli hajathana gördüm. Ýaňky dostumyz-a ýedide diýdi, iň soňkusy häzir hem ýedä on minut galdy, nahar iýip arkaýyn turan ýagdaýymyzda ýetişmeris. Şoň üçin ertire galmalylamyz mümkin. Onda-da ýaňky Jettaga gidip sorap göreris, barmy ýene-de diýip. Men göremde sekiz otuza çenli Onkara gidýän gämiler bardy. Ýöne şeýle bir KFC geldik. KFC-de nahar ýeris. Soň bärde golaýlarda birnäçe hotel zat diýip ýazan ýerleri gördüm. Şu otelleriň birinde galmaly bolsa galmaly olarda. Garagan zatdan bizem taýyn bolupdyr. Şeýle kolasy bar. Tüwüsi bardy, tüwüsi aýtdy. Näçe tüwüs? Ine şuň içinde tüwüs bar. Ýene bir Bu näme? Alwiýa ýaly salatmy? Hawa, beýle bir salat bar. Jem şularyň hemmesine 48 ringide ýetmedi. Olam aňry gitse 11 dollar boldy. 11 dollara şu zatlaryň hemmesi.

Bu ýaşyna ýagşyň. Bolýa hany garaşyp göreli azajyk. Çala haýalla häzir näme gitjäs ýaňky India hotele gitjäs. Bu restoranda bahalar arzan eken ýaňy gelemizde azjygym howlugyp gön KFC bardyk welin bärdine şeýle palawlar zatlar bar on bir ringit on iki ringit ine şu ýerde biziň gözümize iň gowy görnen surat bu üçünji suratdaky on ringitden ýene ýedi ýarymlyk Dokuzly gana çorbalar bar. Iň gymmat şu ýerde 12 ringitda bahasy. Kuala Lumpurdaky bahalara garanda arzan, ondan hem özüň hem normalny şeýle restoran alyp iýen ýagdaýynda gowja ýer ekeni. arassaja. Sala haýallan ýaly gaýtdy. Ol indi integem ýagyp dur ýagyş. Aňyrda garaşjak bolduk, onda-da ýagyş goýmady. Halo. O gapdalda bar diýdi ol indi.

restoranlara bardykda Alipay-da, ýa Hytaýdaky platforma, ine Hytaý bankasanda pul bar, çalyşyp berjekmi diýdim, bärine Malaýziýa ringidini, o-da bolýa diýip çalyşyp berdi, iki ýüz dollar çalyşdyrdyk, baha diýen normalmy? Bärik turist bolup geldik diýsem, üstüne pul goşýar. Birinji bärik bir otaga ýetmiş ringit diýdi, soňam derek segsene galdyrdy, turist diýip, pulum limitli zat diýsem, onda bolýa, ýetmiş edäýerin diýip ýetmiş etdi. Bilemok, birden galdyrdy ýöne. Ýatagy ulurak ekeni, içi biraz darrak, ýöne gowy. Ýetmiş ringit ýigrimi dollara ýetenok. On bäş dollardanam geçýär. On ýedi dollar töwerek zat bolýar. On ýedi-on sekiz dollar töwerek bolýar. Ýaň ýuwunyp dagy çykdym-da, kamerany telefon zarýada goýaýyn diýsem, goýup bolanok. Näme, zarýadnigiň külçatyly meýzeş däl. Onsoň şeýle bir adapter satyn aldym. Üç dollar bahasy bar. Indi arkaýyn goýup boljak ýaly. Soňam bir zat gabat geldi. Şony gowy görüp aldym. Pistolýetçik ýadyma düşýän çaga karşy şeýle. Çagalam ýadyma düşdi şeýle. Aldym iki santyny. Öýe baramda ýegenlere beren dagy ederin. Ertiriňiz haýyrly bolsun dostlar. Indem ýola çykmaly wagt boldy. Ir bilen şu daş ýerini görkezeýin diýdim. Oteliň daşardan görýän görnüşi. Obada nirde ekeni. Biraz ýuwnaly, zatlary iýeli, soňra ýola düşeli. Otel çekout etdik. Ine, şul otelde galdyk. Töwerek görem şular ýaly durşuna otel. Düýn agşam kän görünmedik bolmagy mümkin. Gowja ýer eken, arassaja adamlar, ýumşak, hyzmat berişler, zatlaram gowy. Iki sany şlýopkaly şeýle. Dün agşam köşlümiz öwloldy. Aýakgaplar myžžyk boldy. Eşiklerem biraz öwlolupdyda, olary guratdyk. Guramadygyna sen ulandyk. Giň şöne arassa ýerler ekeni. Ana ol aňyrk gyzylam otel. Şu taýlar esasy köpüsi otel, naharhana, restoran. Ahyryn bilet aldyk. On iki nol nola galdyk. Kyrk bäş minut bir sada golaý ýaly botda oturmaly. Bahasam ýigrimi ringit, o-da bäş dollar bolýar. Ortaça alanda bäş dollar. Gidişin, gaýdyşyn.

Ýaly bir ýeri bar. Eýneşikler, zatlar satylýar. Men pikir etişimden bärde adam kän ekene. E daş erurtlular atlara mana Biraz rak görmeli ekeni. Otele barýançak howa-da şeýle atdy. Garalýar. Emma bu gün garalyp gitýär yzyna gidýänçä. Howa ýöne gaty yssy-da. Kepderilere. Emma bile aýlansaň şuny ýalak bolýar, markede aýlanyp örteýär.

Gawamy şeýle süýji eken. Bir ada bolsa bahasy zady gymmat bolar ýa üýtgeşigräk bolar diýilýär ýöne bahalarda zatda kän tapawut ýok. Ýaňky Lumut diýilýän ýer bilen meýzeşräk. Kuala-Lumpurdan epes arzan. Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpurdan ep-esli arzan bahalar. Eýýäm ikinji alma iýmän durup bilemok, tagamyara şeýle süýji gaty gowy. Beýleki almalara meňzänok bilen tagamy. Özem terje täzeje alma. Biri şetdalyň süýjüsi gelýärmi ýa almaň öz süýjüsi şeýlemi şu wagta çenli beýle süýji alma iýip göremok. Din awtobusda gelýärkäm şeýle Palmaskanyň tokaýlarynyň arasyna geçip gaýtdym ondan wagtym bardy. Awtobusda otyryn başga näme etýän Google-a girdim. Palma agaçlarynyň atlary barada gyzyklandym. Onlarça palma agaçlarynyň miweleri bar eken. Ýoluň ugruna gelýärkäm men nara iki-üç sanysyny aýan görendirin. Kakanut bar, kakos diýilýär. Kakanat ýenedem. Kiçik-kiçik e, üzüm ýalak bir hili düzüm-düzüm towalak görnüşleri bar. Olam oil palmalar ekeni ýa. Ýag alýarlar şu palmadan. Iň kän ýag alyp bolýan ösümlik palma agaçlary diýýär. Ýagny palmanyň miwelerinden alyp bolýar diýýär. Meselem, beýleki iň kän ýag alyp bolýan ösümlik ady ýadyma düşenok, adam ady. Şondan diýýär 1 gektardan 0,6 tonmy näme alyp bolýar diýýär. Ýöne ýaňky palma agaçlaryndan bolsa üç tonmy nämemi, üç tondan gowrak ýag alyp bolýar. Malaýziýanyň hem ekonomikasynyň ýüzde ikiden köpüni palma agajynyň miwelerinden alynýan ýaglar tutýar. Iki prosent, olam ullakan ýurt derejesinde iki prosent ullakan zat. Girdejisi baýany şo palmadan alýan ýaglaryndan Malaýziýa üçin. Gowy girdejisi bar. Ýene-de şu Malaýziýanyň daşary ýurtlara Türkiýäniň eksportynyň bäş prosentini ýaňky palma miwesinden alynýan ýaglar tutýar. Ýa bu palma tokaýlyklary näme üçin beýle Malaýziýada kän üns berilýär diýsek, ekonomkasyna ullakan bir goşandy bar ekeni. Ine bu ýerde-de başga gyzyl Şetdaly ýalakmy, erik ýalakmy şeýle palma agajyndan alnan başga bir miwe. Üýtgeşik, öň görmedik gatlamlar. Motorly geçýänler kän diýmeseň, ýynsym bir şäher. Metal şu motor sesleri bar.

Gowja arassaja restorandy. Kofesy bar, morožnosy bar, kolasy bar. Ýene-de her iýmide bir set nahar, jem iki set towuk etli. Bahasam elli reňgide ýetmedi. kyrk dokuz ýarym ring gitdi, elli ringi-de ýetmedi. Bular ýaly ýerde oturyp bular ýaly adada turistik bir ýerde oturyp elli ringi-de gaty gowy. Host ýaly jaňlaşdyk, etdik-betdik içeri girdik. Mana. Resepşn hiç kim ýok ekeni. Soň jaň edemizde şu gutujykdan zadyny diýdi. Şeýle paroluny aýtdy zat etdi içinden açar çykdy. Ene. Indi otagyň içini görkezeýin. Oturyň çemşeýleräk. Salam dostlar. Salam Ömerbe. Wideonyň soňunam näme şeýleräk edip gutaraly. Wideonyň soňunda öz başdan geçiren. Ýa wideonyň başynda aýtdyk-da, sekiz ýyl boldy eýýäm biziň birlikde tanşanymyza, gürleşip başlamyza sekiz ýyl boldy. Wideoň soňunam şo barada birazajyk gürrüň berip gutaraly. Sen başlaja men başla. Sen başla. Ýadyma düşýämi o birinji gezek jaň edip maňa söz aýtdyňa? Hawa ýadyma düşýär. Birinji gezek Öňdenem tanaýas özümi bir obadan gapdal köçämizde bir mekdepde okadyk zat etdik tanaýas bir daşdan ýöne ýakyndan bir gatnaşyk ýok meň doganym bile. Meň aýal doganym. Hawa Emma öz dogry türkmen ady Hajar Hajaryň aýal dogany ikisi jora çagalykdan gatnaşyp ýören şonluk bilenem Hajar biziň maşgalamyzy men olaň maşgalasyn has gowy tanaýan. Iki müň on bäşinji ýylda men okuwy gutardym. Iki müň on bäşinji ýylda men Aşgabada tehnikuma okuwa gitdim. Iki ýyllyk hünär okuwa. Iki müň on altynjy ýylyň tomsunda öýe gelemde, iki aýlyk hünärime gelipdim. Şonda obam ýaşaýyşda, Hajarlarda bolgar urçadym. Bolgar Bolgaruç, pomidor. Hawa, pomidor, bolgaruç, baklajan şonýaly ýygyp ýördiler. Menem baryp, satyn almana barypdym. Şonda görüp galdym. Nädip Memetjegiň zadyny bilemokdym, nädip gürleşip başlar, nädip za ederin. Iň soňunda doganyma bildirmän, doganymyň telefonyndan, Hajaryň doganynyň nomerini aldym, jaň etdim. Özümi tanatdym, gürleşdim. Dogany bilen, soň Hajar bilen meni gürleşdirip, tanyşdyr, şuny ýalak. Aslan tanaýardy, ýöne indi. Ýa-da nähili ýagdaýda? Indi gürleşip başlar ýaly ýagdaýda däl. Başa şon ýalak bolup başlady. Ondan soň onda bir ýyldan soň okuwymda indim, gulluga gitdim. Iki ýyllap onda görüşmedik. Iki ýyldan soň gelemden soňam ýene iki aý ýalak boldum. Iki ýarym aý ýalak obada boldum. Soň gönüHytaýa gaýtdym. Eýýäm şo Hytaýa gelemden soň bar pikirim Azara meň bilen, Emma-da meň bilen Hytaýa gelse, Hytaýda okasa, ýanymda bolsa, bile bir ýerde bolsak, şolar ýaly arzuwlar bilen ýaşap başladym. Ilkibaşda, elbetde, hiç mümkinçiligim ýokdy. Indi bir ýyl, belki bir ýyldan soň, ýönetek korona ýatanok. bir ýyllap, iki ýyllap bolandan soň gelip okap başlasa-da bolýar diýen pikir boldum. Onda dyzyndanam korona başlady. Ýa alty aý bolup bolmakam eýýäm Hytaýda korona başlady. Iki müň ýigriminji ýylyň fewralynda başladylar. Fewralyň başyna iň möwjüran wagty, ýanwaryň aýagyna eýýäm başlady diýildi. Fewralyň başyna hemme zat ýapylyp şeýdip başlan wagty. Ondan soňam üç ýyllap Hiç diňe hytaýdan gidip bolýar hytaýa gelip bolmaýar şu barýalak gadagançylyk edildi üç ýyllap özüm gitsem ýa okuwym köýýär özüm gidip bilmeýän geljek bolsada hytaýyň ýoly ýapyk soňam iki müň ýigrimi ikinji ýylyň aýaklaryna eýýäm ýollar açylýar ýollar açylýar gürrüňler boldy eýtdi beýtdi garaşanlyk bilenem iki müň ýigrimi üçünji ýylyň mart aýynda

Hemme zady planlap goýupdyrlar eýýäm barynjak. Bir biz ýetemzok. Hawa, bir biz ýetemzok. Bardyk, soňam öýlenipmi diýen. Öýlendik. Garaz öýlendik, şeýdip toý etdik. Toýdan soň ýene-de köp wagt geçmän, bir aý bolup bolmanam ýene Hytaýa geldik. Hytaýda Hajar bir ýarym ýyllap dil kursuny okady. Soň ine basym dil kursuny gutarandan soň bir bakalawra başlabermeli diýlende, bakalawra registrasiýa etdik, zat etdik. Oňa-da kabul edildi. Bir ýyllyk başda birinji ýyl üçin skolarshibyň çykdy. Garaz bakalawra okan bolsa Hytaýda arzanlatyjy zadam bardy, ýöne men Hytaýda okuwymy gutaranlygym üçin biram ekonomik ýagdaýymyzyň birazajyk kynlygy üçin işläp bardyk. Ýaşamagym gereklidi. Hytaýda-da işläp ýaşamak, belki, her kimiň başarnygyna görä bolup biler, ýöne meň üçin-ä kynrak gördüm. Her adam ryskyny her ýerden tapýar. Belki, başga ýurtdan, belki, Hytaýdan, belki, Amerikadan, belki, Ýewropadan. Belki, tapan adamlar, belki, beýleki ýerlerdenem tapýandyrlar. Şonuň üçin hem Hytaýda meniň üçin birazajyk ýaňky ýaly iş ýagdaýy kynrakdy. Käbir sebäplerem bar elbetde. Soň Hytaýdan Koreýa gitmegi karar edindim. EMA-da bile gideli diýdim. Soň EMA-da okuwsyz galýanlygy üçin ilki bilen ýok Hytaýda galaly bir zat edýäris şuny ýaly şuny ýaly garaz şeýdip Bir hili zat stresli bir hili proses boldy da şo döwürler bilýäňmi Razyjyk näme etjegimizi bilmän şo toýdan soň eýýäm birki aýdan soň bir aý geçip geçmäkä araga geldik ondan soň başlady eýýäm ýaňky şo döwür başlady okuwa tabşyrdyk derrew okuwada kabul edildi soň ýa türkiýä gitmelimi ýa başga ýere gitmelimi ýa koreýa gitmelimi. ýa Ýewropa hökmany. Şol proses geçýärdi. Iň soňunda oturyp-oturyp men-ä Koreýa gitmegi karar etdim. Menem Hytaýda galdym. Hytaýda galyp okamagy. Ondan soň näme ederis? Arasynda gelerin ýa boş wagtlary meň ýanyma barar şeýdip görşeris ýa zat ederis diýip. Pikir etýädik, iň soňunda-da Itge diýenede pylanlar, meň Koreýada wizam dynyp gelýär, şonuň üçin Koreýadan çykmaly. Men eger uzak ýerlere gidäýen ýagdaýymda ýene bärde galsa, ol hasam birazajyk kynrak boljakdy, aýralyk boljakdy. Şonuň üçinem dawaý gel ikimiz nirede bolsagam, nämede bolsa-da bilelikde bir ýerde bolalydyp karar edindik. Biziň taryhymyzda şolar ýaly. Seniň taryhyňda şeýle. Gara bularam bärde aýdyp geçerlidik ýagny sekiz ýylyň şanyna. Sekiz ýylyň gutly bolsun. Seniň sekiz ýylyň gutly bolsun. Bar onda şu ýerdedem bu wideoňam gutaralyň. Nesip bolsa indiki wideolardada görüşmek dilegi bilen.